Well ech géif iech ganz häerzlech begréissen op eiser Pressekonferenz, iech häerzlech Merci soen, dass der komm sidd a fir ären Intérêt. Erlaabt mer och, iech nach eis bescht Wënsch fir dat neit Joer matzeginn. An der aktueller Situatioun, mat enger Pandemie, déi net an e puer Wochen iwwerstanen ass, wou mir net wëssen, wéi laang dass d'Schoulen nach kënnen opbleiwen, wou mir net wëssen, ënner wat fir enge Konditiounen mir kënne Schoul halen, schéngt et eis am SEW wichteg ze sinn, fir e Point ze maachen an och e bësse fir an d'Zukunft ze kucken. An och wann de Minister Meisch elo komplett op der Schinn vum Populismus ass an déi Leit, déi Kritik éiwen diskreditéiert, mengen ech ass et awer wichteg, dass mer e bësse kritesch kucken, wéi et weidergeet. Eis Sujeten haut, dat ass, dass mer e bëssen iwwert d'Covid-Mesurë kucken, dass mer e klenge Réckbléck op den Enseignement à distance maachen, Bësse kucken, wat fir eng Mesuren a Konzepter nach do si respektiv net do sinn, wéi d'Prozeduren eventuell missten adaptéiert ginn. A mir wollten och kuerz op de Problem vun den Intervenanten an der Grondschoul agoen, déi a méi Klasse musse sinn. Mir hunn eis déi Sujete e bëssen opgedeelt. Mir wäerten dann herno de Mikro weiderginn. Wéi mer den Titel gesicht hu vun dëser Pressekonferenz, huet ee vun eis de proposéiert gehat, fir et esou ze nennen, D'Schoulach ass erëm un, vill Gléck am nei Joer, well e Plang ass nach ëmmer net do. Huet eis gutt gefall, war e bësse provokativ, hu mer du net net zréckgehalen, well kuerz virun der Reprise am Januar, no enger Woch Dispense des cours en présentiel, huet den Här Minister allen Enseignanten an direkt vun sengem eegenen Account aus seng Wënsch fir dat kommend Joer geschéckt. Dat ass fir d'éischt ënnert dëser Form, zënter dass hien do ass, an dass dofir exzeptionell genuch, fir dass mer dat hei erwänen. Den Här Meisch wënscht also all den Enseignanten vill Gléck fir dat kommend Joer. Dat ass ganz léif, mä dat wäert awer och batter néideg sinn, well et gëtt nach ëmmer kee Plang fir d'Schoulen. Et feelt en nationaalt, gesamtheetlecht Konzept, wéi d'Schoulen an der Pandemie hirer Aufgab nokomme sollen. Et feelt un Anticipatioun, mat engem bekannten, transparenten an novollzéibare Stufeplang. Et feelt u sënnvolle Schutzmoossname fir Schüler a fir Enseignanten. An et feelt och un Transparenz an un engem éierlechen Dialog. A wann et un all dëse Saache feelt, da brauche mir Enseignanten tatsächlech vill Gléck, fir hei duerchzekommen. An dat kléngt fir eis net wierklech no engem gudde Plang. A sengem Merci fir den Asaz zugonschte vun hire Schüler schéngt de Minister zumindest erkannt ze hunn, Wourëms et den Enseignante wierklech geet, Trotz schwieregen Zäiten, perséinlechen Ängschten a multiple Belaaschtunge ginn d'Enseignanten hirer Missioun no a si fir hir Schüler do. Oder anescht ausgedréckt, Trotz mangelnder Unerkennung vum Minister, inexistenter Dialogbereetschaft a konsequentem Festhalen um Märche vun enger schoulescher Normalitéit, Ginn d'Enseignanten hirer Missioun no a si fir hir Schüler do? Fir eis am SEW, an ech mengen dat ass ganz wichteg, mussen d'Schoulen, wann déi sanitär Konditiounen et iergendwéi erlaben, esou laang wéi méiglech, esou gutt a esou normal wéi méiglech fonctionnéieren, dat heescht en présentiel. Den Här Meisch behaapt elo zënter Méint, datt ee sech an der Schoul net ustécht. An dat ouni Etüd, respektiv baséiert en sech op Chifferen, déi säi Ministère selwer bezitt an och interpretéiert. Eltere bezweifelen dat, Enseignanten bezweifelen dat, Schüler bezweifelen dat, Journaliste bezweifelen dat, international renomméiert Forscher an hir Etüde bezweifelen dat. An duerfir ass d'Vertraue fort. Bei den Enseignanten scho méi laang. Awer och d'Eltere stellen elo Petitiounen op a regroupéieren sech op de sozialen Netzwierker. D'Ustiechen oder net an de Schoule schéngt also just eng Saach vu Chance ze sinn, eng Saach vu Gléck. De Minister huet dat erfaasst a schéckt den Enseignante fir d'éischt, zënter datt en an sengem Amt ass, An et ass eng Neijoerskaart, wou en den Enseignanten vill Gléck am neie Joer wënscht. Beim SEW wonnere mir eis schong e bëssen, dass d'Schoulen opgemaach ginn, ouni dass eng Evaluatioun vun der sanitärer Situatioun gemaach ginn ass. Et leien eis keng Zuele vun den Infektiounen aus de Schoule vir. Et gëtt och keng Prognose vu méigleche Szenarien, wéi d'Situatioun sech kënnt weiderentwéckelen. Et ass kloer, dass d'Sécherheet an d'Gesondheet vun de Kanner a vun den Enseignanten muss am Virdergrond stoen an och muss garantéiert ginn. Entretemps huet jiddereen erkannt, dass eng reell Gefor fir Kanner an Enseignanten besteet, sech an der Schoul unzestiechen, anerer unzestiechen an de Virus mat an d'Famillje weiderzedroen. Den Narrativ vum Minister, mir kennen en all, an der Schoul stécht keen sech un, ass net méi oprechtzehalen. Mee doduerch ass awer vill Zäit verstrach am Ignoréiere vum Problem an et gëtt och nach ëmmer keng nationalgülteg Tracing-Prozedur fir d'Schoulen. All Regionaldirektioun huet sech do hir eege Prozedure ginn. Et feelt e Stufeplang um nationalem Niveau, wou ee kann d'Situatioun evaluéieren, well nëmmen eng Transparenz erlaabt den Enseignanten, fir d'Situatioun ze antizipéieren a fir sech op Ännerunge vun der schoulescher Situatioun virzebereeden. Am Moment muss een den Androck kréien, dass d'Schoule just mat de Butteker op an zou gemaach ginn. Zwou Woche virun der Vakanz ass d'Situatioun an de Grondschoulen eskaléiert. Vill Klassen, eenzel Schüler, Enseignante waren am Isolement, an der Quarantän an och vill Enseignante si krank ginn. De System stoung kuerz virum Kollaps an d'Vakanz ass als eng Zort natierlech Schoulquarantän am leschte Moment komm. D'Enseignanten hu kee Vertrauen an d'Zuelen an d'Statistike vum Educatiounsministère, wat déi positiv Fäll an de Schoulen ubelaangt. Et ass ze vill ëminterpretéiert ginn, d'Zuele si verschleiert ginn. Ech kann e Beispill ginn, Bei engem positive Fall an enger Schoul gëtt just 48 Stonnen no hanne gekuckt, soudass Kanner, déi méindes positiv getest ginn, duerch de Weekend dotëschent keng Inzidenz méi hunn an och net als positiv Fäll an der Schoul gerechent ginn. D'Statistike si laang Zäit esou opgestallt ginn, fir datt nëmme kann deen Narrativ vum Minister esou laang wéi méiglech oprecht erhale ginn, amplaz datt hien mat enger ganz éierlecher Risikoanalys koum. Ech wëll awer nach eng Kéier widderhuelen, well och wa mer kritiséieren, den SEW bleift der Meenung, datt d'Schoule sollen opbleiwen, esou laang et nëmme vum gesondheetleche Standpunkt ze vertrieden ass. Mir verlaangen, Éierlech Zuelen, korrekt Statistiken, Transparenz iwwer d'Situatioun am Land, an dat net eréischt no Wochen, mee mat ganz aktuellen Zuelen. Well am Beruffsalldag vum Enseignant kann duerch Platzmangel an de Klassen keng Distanz agehale ginn. A mir schaffe mat Kanner, an déi hale sech och net ëmmer un d'Reegelen. Mir wëllen duerfir ënnersträichen, dass d'Kanner an d'Enseignanten e Risk aginn, fir am Presentiel, wéi een dat jo elo esou schéin nennt, an der Schoul ze sinn. An d'Enseignante wësse wéi wichteg et ass, dass mer an d'Schoul ginn, a si sinn am Prinzip och bereet, e gewësse Risiko anzegoen, well si wëssen, dass nëmme wa mer an der Schoul ginn, dass et dann gutt ass fir all d'Kanner. An duerfir hunn d'Enseignanten och e Recht op eng éierlech an transparent Kommunikatioun. An dat ass déi Form vu Respekt, déi d'Enseignanten fir hiert Engagement och verdéngen. Mir brauchen déi Sécherheet, dass mer richteg informéiert ginn an dass mer och Vertrauen hunn, dass déi néideg Mesurë geholl ginn, wann déi sanitär Situatioun zum Schlechten evoluéiert. An zur Opstellung vun deene berühmten CO2-Miessgeräter, déi elo réischt Enn Januar solle kommen, ob dës, obwuel dat scho relativ déi einfach Moossnam scho zënter laangem gefuerdert ginn ass, muss ee soen, dass dat elo am Fong just uweist, wéini gelëft soll ginn. An da maache mer d'Fënster op bei Keelt, Reen a Stuerm. Den SEW géif et dofir méi sënnvoll fannen, wa géifen an de Klassen iwwerall Loftfilteren installéiert ginn. De Käschtepunkt läit do bei, sou wäit mir informéiert sinn, ongeféier 1.600 Euro pro Sall. Dat ass de Präis vun engem gudde Laptop. Awer iwwert den Asaz vun Loftfiltermaschinnen do gëtt net geschwat. Froe mer eis, ass dat ze deier fir Schüler? Well mir schwätzen hei awer vun enger ronn 100.000 Schüler a bal 5.000 Enseignanten. Dobäi soll och net vergiess ginn, dass déi nächst Pandemie ganz sécher kënnt an dass eventuell esou en Apparat och bei enger Grippeepidemie an enger Schoul ka sënnvoll sinn. Masken, dat bedeit besonnesch fir sozial schwaach Familljen mat eventuell och méi Kanner e ganz konsequente Budget. Den SEW verlaangt, datt d'Schoule solle generell an onkomplizéiert all de Kanner effikass Masken zur Verfügung stellen. Dat géif dann och garantéieren, datt d'Kanner propper Maske kënnen droen. An da bei allem Respekt vun den Direktiounen, kréien d'Enseignanten nogeluecht an engem, a vu villen Direktiounen an engem, an enger Newsletter, am Private geféierlech Situatiounen ze evitéieren. Abee, als Enseignant fillen ech mech just an der Schoul exposéiert, net am Privaten. An dat insinuéiert schonn erëm eng Kéier dat, wat och den Här Meisch gesot huet, dass vill Enseignanten, déi positiv oder krank goufen, jo eventuell am Privaten sech selwer infizéiert hätten, respektiv net opgepasst hätten. An da si mer ganz wäit ewech vun deem Respekt, dee mir fuerderen. De Sport ass an dësen Zäite fir d'Kanner immens wichteg. Dofir gëtt et fir de Schoulsport eng Derogatioun, zumindest fir d'Turnen, fir d'Schwammen awer net. D'Recommandatiounen oder soen, d'Kanner sollen amplaz vum Schwammen entweder turnen oder bei dësem Reen oder der Keelt spadséiere goen. Hei erkennt een eng gewësse Realitéitsfriemd. D'Sportshale si meeschtens schonn ausgelaascht mat de Klassen, déi souwisou turne ginn. An do kann een net op eemol den Effektif dédoubléiere mat de Klassen, déi net schwamme kënne goen. Duerfir verlaange mir als SEW, dass déi Dispositioune vum Schoulschwammen esou séier wéi méiglech kënnen adaptéiert ginn, dass et erëm alle Kanner méiglech ass, schwammen ze goen. Ech ginn do e klengt Beispill, An engem 25 Meter Baseng mat 5 Couloiren, deen och nach zu Hallschent als klenge Baseng fir Netschwëmmer ass, wou normalerweis, géif ech soen, zwou Klasse gläichzäiteg schwamme ginn, dierfen elo nach just 15 Schwëmmer goen, Schwëmmer oder, oder 6 bis 7 Net-Schwëmmer. Dat heescht, dass héchstens nach eng Klass ka goen. Eng Net-Schwëmmer-Klass mat 7 Kanner gëtt et net, souwäit ech weess. Dat heescht, fir déi kleng Kanner, Spillschoul, éischt, zweet Schouljoer, muss op ganz ville Plazen d'Schwammen ausfalen. Bon, als Fazit, de Meester huet vill ze laang un sengem Narrativ festgehalen an duerfir gëtt et och kee Gesamtplang. Et gëtt keng wierklech kohärent Mesuren. Vertrauen bei Elteren, Enseignanten ass verspillt an et gesäit am Moment aus, wéi wann den Här Meisch just géif hoffen, dass déi Pandemie geschwënn eriwwer ass. Duerfir verlaange mir als SEW e ganz, ganz dréngend e Krisendësch mat Vertrieder vum Ministère, de Gewerkschaften an och vun den Elteren, déi reegelméisseg zesummekënnt a Mesuren evaluéiert an neier proposéiert. Mir sinn do selbstverständlech bereet drun deelzehuelen a mir géifen dat dann och net als gewerkschaftlech Spillereie gesinn, mee als batter noutwendeg. D'lescht Woch war erëm den Enseignement à distance. De Ministère huet leider op eng Analys vun der Effikassitéit vun dem Enseignement à distance vum leschte Schouljoer komplett verzicht. Mir hate schonn fréier verlaangt, dass do déi standardiséiert Tester kéinten adaptéiert ginn, fir de realisteschen Impakt, dat heescht d'Retarde vun den eenzele Kanner anzeschätzen a Mesuren, notamment Appui, an der Schoul ze entwéckelen. A generell, mengen ech, muss ee soen, an dat schéngt eis eng wichteg Ausso, Den Enseignement à distance, mat all sengen technesche Spillereien, Teams an all wéi déi Plattformen all heeschen, ass och am optimale Fall Dat heescht, all d'Kanner an der Famill si perfekt ausgerüst, hunn eng gutt Internetverbindung doheem. Dat ass fir d'Schüler aus der Grondschoul net sënnvoll. Etüden aus dem Ausland hunn dat kloer gewisen. D'Kanner hu wärend där Zäit, wou se doheem waren, quasi näischt geléiert. Et ware just e ganz puer Kanner, gutt Schüler souwisou, déi weiderkomm sinn. Ganz vill Kanner sinn op deem Niveau bliwwen, wou se waren. Dat heescht, et ass elo just éischter eng Mesure, fir d'Kanner doheem während enger gewësser Zäit ze beschäftegen, mä awer och virun allem, fir den Elteren d'Illusioun ze vermëttelen, dass d'Schoul awer weidergeet an dass d'Kanner quasi normal léieren. Dat ass awer net de Fall. Den Enseignement à distance ass, wéi gesot, nëmmen effikass fir e puer gutt Schüler, an déi dann och nach kënne vun den Elteren perfekt encadréiert ginn. Fir all déi aner Elteren a Kanner bedeit et Drock a Stress. A mech den Elteren, déi mierken, dass hir Kanner doheem déi Aarbechten net realiséiert kréien, déi den Enseignant hinnen opginn huet, e schlecht Gewëssen. A bei de Gespréicher elo am Dezember war de Feedback vu villen Elteren un d'Enseignanten, dass eng ganz Rei Kanner, vill Kanner, och bis elo ganz gutt Schüler, vill verpasst hunn an do dacks elo Problemer hunn an der Schoul nozekommen, am Programm nozekommen. Si sinn duerfir gestresst, eng Rei vu Kanner hu keng Loscht méi an d'Schoul ze goen, et spiert een den Drock. Dat ass dramatesch, soll eescht geholl ginn an d'Schoul muss do drop reagéieren. Et gëtt dee Problem, gëtt awer vun Elteren an Enseignanten net wierklech genuch thematiséiert, well de Minister huet schonn am éischte Lockdown no zwee Deeg, Dënschdes Gemellt, dass seng sougenannte Schoul doheem géif wonnerbar funktionéieren, zumindest do, wou d'Elteren an d'Enseignanten sech géife genuch a richteg investéieren. Wat da bedeit, dass Kritik, dat heescht vu vun de Problemer ze schwätzen, heescht implizit zouzeginn, dass ee keen engagéierten Enseignant ass oder keng gutt Elteren. An do ass alt erëm Éierlechkeet an Transparenz gefrot. Wa mer do alles schéi rieden, da verschlëmmert d'Situatioun sech nëmmen nach méi. An 8 Méint no deem éischte Lockdown hätt ee sech misste kënnen erwaarden, datt den Educatiounsministère mat deene villen Experten, déi se an deene leschte Joeren niewent der Grondschoul agestallt hunn, e Konzept fir seng Schoul doheem entwéckelt hätt. Mee leider war absolut näischt preparéiert. Anscheinend gouf de Ministère, oder et gesäit zumindest esou aus, erëm vum Lockdown iwwerrascht. Erëm sinn d'Enseignanten am leschte Moment, een Dag, an dësem Fall virun der Vakanz, informéiert ginn a konnten alles selwer preparéieren. Eng Offer vum Ministère gouf et ganz wéineg, ech géif soen, bal näischt. An engem Meeting, an engem Teams-Meeting mam Här Minister hate mir als Gewerkschaft schonn, dat war Ufank vun der Vakanz, drop higewisen, Dass och d'Enseignanten an der Vakanz Zäit bräichte fir d'Batterien erëm opzeladen. Och Enseignanten sinn nëmme Mënschen. Et war e laangt a schwieregt Trimester mat ville Klassen am Isolement, an der Quarantän, ville positive kranke Schüler an Enseignanten, mat groussem schouleschem Stress, wou vill schoulesch Matière vum lescht Joer nach huet missten nogeholl ginn a wou vill Kanner sech en ënner Drock waren a grouss schoulesch Retarden haten. Wéi mer zesumme geschwat hunn, huet de Minister Meisch dat och esou gesinn. Mee eng Rei regional Direktiounen hu schong no kierzester Zäit an der Vakanz den Enseignanten, och d'Delaien an der Vakanz, gesat fir dee Programm, fir e Programm auszeschaffen fir déi Woch wou dann d'Schoul géif ausfalen. Dat huet da mat sech bruecht, dass vill Enseignanten hir Vakanz praktesch duerchgeschafft hunn. Et muss ee fäerten, dass do elo den Enseignanten déi Energie feelt, well mir sinn nach net um Enn vun der Pandemie a mir si ganz wäit vun enger Normalitéit ewech. Et sinn entretemps honnerten Experte ronderëm d'Schoul agestallt ginn, an do hätt ee sech wierklech kënnen erwaarden, dass mer e Konzept fir den Enseignement à distance géife kréien. Mee dat war leider net de Fall, mee au contraire, déi Experten, déi hunn an dëse schwieregen a komplizéierten Zäiten d'Titulaire weider mat hiren administrativen Aarbechten belästegt an hinnen Zäit an Energie geklaut. Mir verlaangen duerfir, dass dee berühmte PDS, Plan de développement scolaire, dass deen zumindest dëst Joer komplett ausgesat gëtt. De Minister hat dat och zougesot. Dat schéngt awer bei senge Responsabelen op nationalem a regionalem Niveau net ukomm ze sinn. Ma fir de Minister schéngt nach ëmmer de Coding absolut Prioritéit ze hunn. Mengem du ginn eng Kéier dorop an. Mee vill Enseignanten gesinn dat ewéi eng Show. Si bedreiwen e groussen Opwand, si sech awer bewosst, dass et de Kanner schoulesch net vill hëlleft. Also esou kann net sënnvoll geschafft ginn. Am Endeffekt sinn erëm d'Kanner an d'Elteren duerch den Enseignement à distance d'lescht Woch ënner Drock gesat ginn. Woubäi eigentlech all Pädagog an och natierlech déi meeschten Eltere wëssen, dass een an dëser Phas net wierklech konnt erwaarden, dass Kanner, oder nodeems se mindestens zwou Wochen, a vill Klasse ware virdru schonn a Quarantän, an do war et dann nach méi laang, bei deem schlechte Wieder bal déi ganz Zäit doheem dobanne waren, dass déi géifen eng Woch konzentréiert doheem schaffen. Et konnt ee sech net erwaarden, dass mer do quasi eng Normalitéit doheem géife kréien, wou ee kënnt an der Schoul oder an iergendengem Programm weiderschaffen. Mir hate schonn no den SEW an och den OGBL drop higewisen, dass den Enseignement à distance, dass deen déi sozial Ongläichheet nach verstäerkt. Also hei sinn erëm haaptsächlech Kanner aus sozial méi schwaachem Milieu déi grouss Verléierer. An dat ass jo natierlech just de Contraire vun enger Chancëgerechtegkeet. An an deem Kontext ass et skandaléis, dass den Appui, deen de Minister mat breeder Broscht, ech zitéieren do e Kolleg vun Iech, ugekënnegt hat, net stattfonnt huet. Deen ass am éischten Trimester sang und klanglos ofgesot ginn an et ass och bis elo nach net méi doriwwer geschwat ginn.
Ech wollt fir d'éischt op déi aktuell Situatioun um Terrain agoen. Mir haten am Ganzen zéng Wochen Enseignement à distance am Schouljoer 2019, 2020. Dass dëst déi sozial Ongläichheete verschäerft huet an och schoulesch Retarden entstane sinn, huet an der Tëschenzäit och de Ministère agesinn. Dunn gouf mat der Summerschoul eng zwou Wochen Nohëllef ugekënnegt, fir dës Lacunen opzeschaffen. A Wierklechkeet waren dat héchstens e puer Stonne fir eenzelt Schüler pro Klass, an deemno konnt och hei net wierklech a flächendeckend remediéiert ginn. Dee grouss ugekënnegten Appui, deen no der Rentrée ausserhalb vun de Schoulstonne sollt sinn, huet schlussendlech iwwerhaapt net stattfonnt an et schéngt net a schéngt och net nogeholl ze ginn. Dobäi kënnt e mouvementéiert éischt Trimester mat ganz villen Ausfäll vu Schüler an Enseignanten, sief et duerch Quarantän oder awer d'Isolatioun. Dëst Trimester huet elo scho mat enger Woch Enseignement à distance ugefaangen an et ass ongewëss, wéi et wäert weidergoen. Am Ufank vun dësem Schouljoer waren d'Prozeduren am Fall vun enger Corona-Infektioun net kloer, munches huet net esou richteg geklappt an de Versuch vu Contact Tracing huet d'Direktiounen an d'Enseignanten ganz vill Zäit an Energie kascht. An dann net ze vergiesse sinn an dëse schwierege Méint d'Suergen an d'Ängschten souwuel vu Schüler wéi vun Elteren an och Enseignante selwer. Dat ass natierlech engersäits d'Suerg ëm déi sanitär Situatioun, mee anerersäits och d'Suerg vun den Enseignanten an awer och vun den Elteren, wéi een dëst Schouljoer d'Retarde vum leschte Schouljoer opgefaang kritt. Zugläich gëllt et fir d'Enseignanten ze verhënneren, datt d'Retarden dëst Schouljoer nach méi grouss ginn an datt déi sozial Schéier nach méi ausernee geet. A wann een dann dobäi bedenkt, datt schonn am Bildungsbericht vun 2018 ausdrécklech drop higewise gouf, datt déi sozial Ongläichheeten een direkten Impakt op de Bildungswee hunn, A wann een zäitgläich weess, gläichzäiteg weess, dass d'Pandemie mam Enseignement à distance an dat doduerch staark promovéiert digitaalt Léieren dës Problemer verschäerft, da kann ee sech virstellen, virun welchen Erausfuerderungen déi Lëtzebuerger Schoul haut steet, an dat matzen an enger Pandemie, wou kee weess, wat déi nächst Wochen nach bréngen. Zäitgläich hält den Educatiounsministère awer fest u Coding a PDS, dem ominéise Schoulentwécklungsplang. Ech maan do eng kleng Klammer op zum Coding. D'Finalitéit vun dësem neie Fach ass nach ëmmer net kloer definéiert. An der Tëschenzäit ginn et Formations continuen zum zum Coding, mee vill Enseignanten hunn den Androck, dass dat nach net wierklech gekläert ass an dat Ganzt immens schwammeg ass. Et versteet een net déi richteg Zilsetzung dovunner, wat jo awer eigentlech wesentlech ass, wann een als Pädagog eppes u seng Schüler erubrénge wëll. Vill méi schéngt et, dass während der Formatioun Iddie vum Terrain gesammelt ginn an dat Ganzt esou en cours de route weiderentwéckelt gëtt. Wann een dann erkläert kritt, dass Müsli iessen, an dat si lo reell Aussoen, och eigentlech engem Algorithmus follegt an deemno de facto och scho Coding ass, da freeën d'Enseignanten sech mat Müsli iessen eng nei Coding-Woch ze starten, an dat a Klassen, wou mol nach net ëmmer d'Einmaleins gewosst ass. Et ass u jiddwerengem ze jugéieren, ob grad elo dës neit, net kloer definéiert Fach muss an de Programm bäigedruddelt ginn an ob de PDS, de Schoulentwécklungsplang, elo tatsächlech esou relevant ass an eisen Enseignant vill méi bréngt ausser Pabeierkrom. Dat alles entsprécht einfach net deem, wat am Moment um Terrain prioritär ass an och gebraucht gëtt. Da vun den Enseignanten ze verlaangen, dëst elo an dëser sanitärer Kris ëmzesetzen, dat ass carrément realitéitsfriem. Wat sinn dann am Moment d'Besoinen um Terrain, well vu schoulescher Normalitéit kann zu dësem Zäitpunkt elo nach keng Rieds sinn. Mir mussen elo endlech laangfristeg denken a plangen, fir ze verhënneren, dass déi schoulesch Retarden sech nach méi accumuléieren. Mir als SEW gesinn do e puer méiglech Pisten. Mir brauchen elo zousätzlech Mesures d'appui, déi dann awer och tatsächlech ëmgesat ginn. Dofir brauche mir all disponibel Ressourcen a mir froen nach ëmmer, dass all verfügbar qualifizéiert Personal elo um Terrain bei de Schüler soll agesat ginn, well do gi si elo am Moment am allermeeschte gebraucht. Grad elo an enger exzeptioneller Situatioun solle mir Enseignanten eis op eis Käraufgab zréckbesënnen an eis dorobber kënne konzentréieren. Mir sollen eis op dat fokusséieren, wat aktuell am Plan d'études steet, well schliisslech kënnt et dorobber letztendlech an der Schoul un. Näischt ass méi wichteg wéi eng qualitativ gutt Bildung fir all Schüler z'assuréieren, well nëmme si ass de Garant fir sozial Kohäsioun a Gerechtegkeet. A wa mer dat da geschafft hunn, dann hu mer ganz gutt geschafft. An där selwechter Optik misst een elo och driwwer nodenken, ob déi Preuven am Cycle 4 dëst Joer zwingend solle stattfannen. D'lescht Schouljoer sinn dëst Epreuven duerch d'Pandemie ausgefall an d'Orientatioun an de Lycée huet awer stattfonnt. Da kënnt dobäi, dass mer nach Retarden hunn, zum Deel vum leschte Joer, déi nach opzeschaffe sinn. An da muss ee wëssen, dass d'Enseignanten am Ufank vum fënnefte Schouljoer gesot kréien, wat am sechste Schouljoer vun Inhalter an den Tester kënnt. An dann decidéiert den Enseignant selwer, a welcher Reihenfolg en déi dann opschafft. Duerch den Ausfall vun Schoulzäit aus dem Confinement hunn am Moment net all Klass, huet am Moment net all Klass vum sechste Schouljoer dat selwecht behandelt. Zousätzlech dozou muss ee wëssen, dass fir vill Schüler an Elteren dës Epreuven mëttlerweil erëm zu engem gefillten Exame ginn. Si maache sech verständlecherweis Suergen, ob d'Schüler dëst Joer optimal dorobber preparéiert sinn. Dat mécht immensen Drock, Drock fir d'Schüler, fir Elteren an d'Enseignanten. Dësen ondéiedegen Drock ass dëst Joer méi wéi jee komplett kontraproduktiv. Mir brauche grad elo all d'Stonn, fir de Programm ganz opzeschaffen. D'Epreuven huele vill Zäit a gi scho Mëtt Mäerz un, a kee weess, wat bis dohinner nach vun Erausfuerderungen op eis duerkënnt. Wéi evoluéiert déi sanitär Situatioun nach déi nächst Wochen? Wéi vill sechst Schouljoren oder Schüler respektiv Enseignant si bis dohinner nach a Quarantän oder an Isolatioun? Mir sollen dës Zäit, also déi Zäit, wou mer tatsächlech an der Schoul sinn, dofir notze fir eis Schüler beschtméiglech op den Enseignement secondaire virzebereeden. A wa mir d'Epreuven, esou wéi d'lescht Joer, wéinst der aussergewéinlecher Situatioun ewechloossen, hëlt dat de Schüler, den Elteren an den Enseignanten eng grouss Laascht vun de Schëlleren, an dat ouni Aboussen, wat d'Orientatioun ugeet. Mä ech géif da gären op zwee, zwou Problematiken hiweisen, déi ganz spezifesch sinn a virun allem déi vläicht dobaussen um, bei de Leit guer net esou sichtbar sinn. Déi éischt Problematik ass déi Saach vun den Intervenanten an de verschiddene Schoulklassen. Do wär et immens wichteg, eng ganz transparent Informatioun iwwer d'Covid-Fäll an de Schoulklassen am Fondamental ze kréien, an zwar vun un, dass all Enseignant do informéiert gëtt, net nëmmen den Titulaire, mee ganz kloer och déi Leit, déi an deene Klassen intervenéieren. Dat heescht, dat ass wierklech eng wichteg Informatioun fir jiddereen, well déi Intervenanten, déi ginn jo a vill verschidde Klassen, a well se an deene ville verschiddene Klasse sinn, mussen si am Bild sinn, ob si op Plaze geschafft hu wou Coronafäll waren, dass si d'Méiglechkeet eventuell hunn, sech méi ze schützen, dat heescht sech selwer respektiv déi aner Schüler, andeem se vläicht hir Gestes barrières méi verdéiwen oder déi aneschters uwenden. Eng immens wichteg Informatioun an eng transparent Informatiounspolitik vun der Educatioun, also vum Ministère, un all d'Enseignanten. Dat war eng Zäit net kloer, ass och nach de Moment net kloer. Do gëtt net jiddereen informéiert. Eng zweet Problematik, déi och effektiv dobaussen net esou sichtbar ass, dat ass déi vun de Remplaçants permanenten. Wéi den Numm et scho seet, e Remplaçant permanent ass een, deen a Schoule geschéckt gëtt, wann den Enseignant net do ass, wann dee feelt, wann dee muss ersat ginn. Elo an der Zäit vun der Covid-Pandemie ass dat natierlech e richtegen Challenge fir déi Leit, fir déi Remplaçanten. Wou ginn se higeschéckt? Ganz oft a Corona-Héichbuergen, well do natierlech d'Enseignanten ausfalen an effektiv oder a Quarantän sinn. Duerno ginn se weider an aner Schoule geschéckt. wou se vläicht den Eifer normal ersetze musse goen, wou kee Covid-Fall virläit, mee si wëssen net, ob si sech an där Schoul, wou si virdru waren, eventuell ugestach hunn. Dëse Szenario, kann ech Iech soen, ass fir vill vun deene Leit net evident, ouni dovun ze schwätzen, iwwer hir Ängschten, hir Suergen an hiren ënnere Stress, deen se hunn. Mir fannen, dass si och verdénge gehéiert ze ginn a wouergeholl ze gi mat hirer Problematik. An den Här Meisch misst och vläicht eng Kéier fäerdeg bréngen, deene Leit nozelauschteren. Wéi huet den Här Meisch gesot? Dorops hin, dass mer en enk Kéier dorop ugeschwat haten, Wann ech elo keng Remplaçanten méi kann an d'Schoule vum Fondamental schécken, da kann ech direkt meng Schoulen zoumaachen. Wat jo stëmmt, wat richteg ass. Also erëm eng Kéier vläicht en Dialog tëschent de Leit um Terrain an dem Minister.